Thayũ Gĩkũyũ, thayũ wa mũmbi, ũmũthĩ ndĩrenda tũrore ũihwa. Tũrore ũihwa nĩ kĩĩ?

Mbara iria cingĩoneka mũciĩ wanyu nĩ gũkorwo mũtirĩ mwatwara ũihũwa, kana mũtirĩ mwarĩha thirĩ wa ũihũwa. O rĩngĩ gaka nĩ kanya ka ndeto, show ĩtagwo Wĩri Mũturi Gĩkũyũ Show, ngũragia harĩa wathiĩ, we mwĩroreri na gĩtĩo kĩnene mũno. gũ subscribe nĩguo hĩndĩ ĩrĩa yothe ndarekereria clip ũkoragwo ũkĩ notify wo nĩguo ũkoragwo ũgĩkinyĩrĩrwo nĩ kĩrĩra kĩrĩa nyenjerete na ngatuĩria kĩama tondũ kĩrĩra nĩ kĩama na nĩkĩo tũtũragĩra. O rĩngĩ ũyũ nĩ Bĩri Mũturi wa Kamau, nĩ Mũmbũi na Mbarĩ. bari ya bu muihwa na Asera, na nĩtũkwanjia show ya ũmũthĩ. Ũihwa, ũihwa nĩ mbũri iria citwaragĩrwo mama nĩguo kũrathima ciana cia mwarĩ wa nyina. tũrore nĩkĩ gĩtwaragwo kĩ ũihwa. Ũihwa ũtwaragwo ĩ mbũri ithano, na kĩnya kĩa njohi, kana nyanjaa ya njohi, na noyo ĩtagwo maratina, nĩ ũndũ wa kũrathima ciana. tũrore njohi, mbũri ithano nĩ cirũgamagĩrĩrwo nĩ gategwa kamwe. Gategwa kamwe gĩkũyũ-inĩ gakoragwo karũgamĩrĩire mbũri ithano. Koguo ũngĩtwara mbũri, gategwa kamwe na nyanja. no ũtwarĩte ũihwa tondũ gategwa karũgamagĩrĩra mbũri icio ithano ũngĩtwarire, tũrore nũ wĩna wĩigĩrĩrĩki wa kwamũkĩra ũihwa. Mũndũ ũrĩa wĩna wĩigĩrĩrĩki wa kwamũkĩra ũihwa nĩ mũrũ wa mamu wanyu, ũrĩa ũtuĩtwo wa ithe thĩiniĩ wa bamĩrĩ yao, nĩwe wĩtagwo nyarũme. Na nĩ ũkoraga nĩwe mũkũrũ thĩiniĩ wa bamĩrĩ ĩyo. Nĩ ũkoraga atuĩtwo gukawe thĩiniĩ wa bamĩrĩ yao. kana atuĩtwo baba wa baba wao. Hau njuge etagwo nyarũme, tondũ kĩrathimo kĩrĩa ũngĩamũkĩra kwĩ maitũ wanyu, nĩ mama wanyu ũcio nyarũme ũngĩkũhe. nĩkĩo etagwo nyarũme, nĩ mũndũrũme ũrĩa woyaga ithenya rĩa mamu wanyu kana maitũ wanyu kũrathima ciana ciake, kũrathima ciana cia mwarĩ wa nyina, agetwo nyarũme, akoya ithenya rĩa mamu wanyu kũmũrathima inyuĩ mwĩ ciana. Tũrore nũ wĩna wĩigĩrĩrĩki mũnene mũno gũkorwo agĩtwara ũihũwa. Mũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo agĩtwara ũihũwa nĩ mũrũ wa nyũkwa ũrĩa mũkũrũ, ũrĩa ũtuĩtwo ithe wa baba wanyu, kana guka wanyu, mwena wa baba wanyu, ũcio nĩwe wĩna ũigĩrĩrĩki ũrĩa mũnene mũno gũkorwo agĩtwara wĩihwa. Na njuge hau o rĩngĩ, mama nĩacokaga na mbũri ĩmwe thutha wa mwanake ũrĩa wamũtwarĩire mbũri iria cia ũihwa, agagĩũka akarongoreria na akarathĩra ciana cia mwarĩ wa nyina, maũndũ mega na ma ma thĩiniĩ wa mũtũrĩre wao. Koguo mbũri ĩyo acokaga nayo ĩtagwo mbũri ya ndatho. Agakiuga atĩrĩrĩ, indo cironyita moko akĩmarathima. Akĩmera, Mũrendwo nĩ Aka nĩguo mũgĩe njiarwa, na mũrokũra na makinya kana marũngo marĩa magĩrĩire. Na hau nyongerere kaũndũ interesting kuuga mama etagwo mama nĩkĩ? Kiugo mama kĩna ma ma igĩrĩ, the truth and the truth. Mamu wanyu etagwo maitũ, ma itũ, our truth. Ma yanyu harĩa ĩrĩ agetwo maitũ na mama akagaya harĩa ma, ĩno nĩ ma ya ma, koguo nĩ mama. nĩkĩo ena ũigĩrĩrĩki ũcio wa ũndũrũme, agetwo nyarũme, akoya ithenya rĩa mami wanyu kũmũrathima, mũgakĩoya kĩrathimo kĩa mama. Ngwĩciria hau nĩ ndatarĩria wega. Tũrore ũhoro ũcio ũngĩ, mbara iria ciumanaga na kwaga kũrĩha thiirĩ wa mama. Mbara ya mbere nĩ njohi ĩtarĩ kĩene thĩiniĩ wa bamĩrĩ kana thĩiniĩ wa mũciĩ, ũgakoraga ciana... cinyuire cigakoma mũtaro cikagirĩrĩria kĩguũ hĩndĩ ya mbura, nĩo marokaga kĩrabu kũruta roko rũcinĩ tene mũno, makarehe haro mũciĩ nĩ ũrĩa makĩnyuire, nĩ gũkorwo matirĩ marĩha thirĩ wa mama nĩ thirĩ wa mama marakorwo makĩrandũrwo. Mbaara ĩyo ĩngĩ nĩ nguugĩte harĩa mama akĩrathĩra ciana cia mwarĩ wa nyina nĩ augaga indo cironyita moko. Ũgakora indo kwanyu ona mwathũkũma atĩa citinyitaga moko. Ũkoraga wĩna ahiki ũramatũmĩra mbia kana o kũu irabu-inĩ ũgakora nĩ ũranyua njohi nyingĩ mũno, mbia ũgathiĩ, o rĩrĩa warĩhwo kamũcara ũgathiĩ ũkagũrĩra mbia icio ciothe andũ kĩrabu njohi, ũkaga gũteithia gwaku, mbia icio ciaku cigathirĩra kũu. Mbaara ĩyo ĩngĩ nĩ, nĩ ũkoraga mũciĩ kwĩna ndwari, o rĩrĩa warĩhwo kamũcara kana rĩrĩa wona kĩndũ, ũgakora mwana nĩ ahiũhĩrwo, ũgakora kana mũtumia waku nĩ ahiũhĩrwo, ũgakĩmũteng'eria thibitarĩ, nĩ mbia irĩa ciratharwo nĩguo ndũgeteithie thĩiniĩ wa mũtũrĩre tondũ wĩna thiirĩ wa mama. Mbaara ĩyo ĩngĩ ĩkoragwo mũciĩ nĩ mũthuri nĩ ahoragĩrwo nĩ mwaki wake, tondũ rĩrĩa akĩnyuire rĩ, ndagũgĩũka akome gĩtĩ-inĩ, mũka nake agakĩnogio nĩ mũthuriwe agagĩkorwo akiuma nja wa kĩhiko. Nake mũthuri amenya ũguo magagĩkorwo... akĩeheria mũkawe kana akamũingata akamũcokia kwao. Nĩ wona hau mũciĩ nĩ waharagana. Mbara ĩyo ĩngĩ ĩrehagwo nĩ kwaga gũtwara ũihũwa nĩ atĩ nĩ ũkoraga arũme a mũciĩ ũcio... Nĩ maturaga ndũgũ cia na nja, nĩguo twĩtaga mũbango wa kando currently, na mũno makĩria ũgakora matumĩte ndũgũ na atumia akũrũ kũmakĩra, na mũno rika rĩa nyina. Ũcio nĩ thirĩ wa mama ũrarĩhio. Ũgagĩkora. nĩ mahinda make arate tondũ gwĩ mahinda magakinya aikĩrio tũkuo na karatathi na agĩkorwo nĩ ahũthĩrwo ũru. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũkoraga airĩtu a mũciĩ ũcio manyuire njohi ya ithe, o manyuire gũkĩra ithe, na nĩ ũkoraga nĩo makoragwo irabu-inĩ hĩndĩ ciothe. Ona nĩ ũkoraga nĩo mandĩkagwo irabu-inĩ nĩ njohi ĩrĩa ya mama ĩrarandwo. Reke ndarĩrie haha kaũndũ kangĩ interesting andũ ngwĩciria matoĩ. Tũrore kiugo ũihwa kiumĩte kũ? Ũihwa kiumanĩte na rĩtwa rĩa mũihwa. Mũihwa nũ? Harĩ we we mũthikĩrĩria, niece na nephew ciaku, tũu nĩtuo tũmĩihwa twaku. Tũu nĩtuo tũngĩũka gũkũhoya, gũkũrehera ũihwa. Twana tũu tũgwĩtaga mama, tũu nĩ tũmĩihwa na nĩho rĩtwa ũihwa riumĩte, tondũ nĩ tũmĩihwa kana nĩ aihwa makũrehagĩra ũihwa. O rĩngĩ tũgũkinya hau kwa ihinda rĩrĩ, ngagĩkũhoya na gĩtĩo kĩnene mũno rĩngĩ, wathiĩ hau mbĩri mũturi gĩkũyũ, you subscribe, you like, share and comment. Nĩ thayũ, na nĩ thayũ, na nĩ thayũ gatatũ.